Hemmäze salam dostlar, kanalyma hoş geldiňiz. Käbir filmler bar, olar diňe zombi görkezmeýär. Olar dünýäniň näçe çalt çöküp bilýänini görkezýärler. Bir wirus, bir pursat, hemme zat gutarýar. Bu wideoda sizi 4 sany iň agyr zombi filmleri bilen tanyşdyrýan. Bir gün oýanyp görseň, dünýä doly boş. Adam ýok, ses ýok, diňe bir sen we bir syr. I am Legend zombi filminden has köp zat. Sebäbi bu film diňe zombiler hakynda däl. Bu film ýeke galmaklyk gorkusy hakynda. Will Smit ýene-de öz roluny ussatlyk bile ýerine ýetirende, dünýädäki diri galan iň soňky adam ýaly ýaşaýar. Gündizlerine şäher onuňky, gijelerine bolsa dünýä başgaça. Bu ýerde zombiler bar. Emma onuň iň uly duşmany zombiler däl-de, ýalňyzlyk, umytsyzlyk. Ertir näme bolaryn diýen pikir bilen. IMDb reýtingi ýedi bütin iki bolan bu I Am Legend filmi üçin çykarylan çykdajy budjet takmynan bir ýüz elli million dollardyr. Bu film seni gorkuzmaýar. Ol seni sessizlige gulak asdyrýar. Her kadrda bir sorag bar. Anyk sorag, dünýäniň soňunda adamzat näme bolup galar? Muny bilmek üçin Filmi doly görmeli. I am Legend filmini hökman öz watch listiňe goş. Train to Busan bu diňe zombi filmi dä, bu film adamlyk filmi. Göz öňüňe getir, seniň öňüňde dört kilometrlik ýol. Otlynyň daşy zombilerden doly, otlynyň içi bolsa gaçyp bilmeýän adamlar bilen doly. Hemmesi Seuldan Busana barýan otly bilen başlaýar. Başda hiç kim zat bile gyzyklanmaýar. Emma bir sekuntdan soň hemme zat tersine öwrülýär. Zombiler durman hüjüm etýärler. Tizligi haýallatmak ýok. Gaç watalga da yok. IMDb reytingi ýedi bütin ondan alty bolan bu filmiň takmynan budjeti sekiz dokuz million dollardyr. Iň geň ýeri näme bilýäňmi? Pes budjet bilen çekilen bu film köp Hollywood filmlerinden hem Has güýçliler. Filmi göreňde, soňky minutlaryna çenli kelläňden bir sorag gitmeýär. Adamzady zombi däl, adamzady öz egosy öldürýärmi? Jogabyny bilmek üçin filmi soňuna çenli gör. Train to Busan hökman öz watchlist-iňe goş. Trent Bosan gören bolsaň, kelläňde şu sorag galan bolmagy mümkin. Soňunda näme boldy? Ana, Penensula, hut şondan soňky dünýä. Bu gezekki-de otly ýok. Bu gezek tutuş ýurt zombidan doly. Koreýa doly taşlanan, kanun ýok, düzgün ýok, diňe diri galmak bar. Penensula adaty zombi filmi däl. Bu ýerde zombilerden öter adamlar has howply. Adamlar hereketde. Gaçyş sahnalary adrenalin düşürmeýär. Bu film haýran galyp seredilýän däl, demini tutup seredilýän film. IMDb reýtingi bäş bütin ondan bäş bolan bu Peninsula filmine çykarylan çykdaýjy takmynan on alty million dollardyr. Peninsulany gören adamlaryň käbiri Train to Busan-a has agyr, has güýçli diýýärler, käbiri has tapawutly diýýärler. Sen hem görüp bolaňsoň, kommentariýalarda öz pikiriňi belläp bilersiň. Emma esasy sorag şul, zombiler bolan dünýäde adam galyp bilermi? Jogabyny bilmek üçin Peninsulanyň özüni görmeli. Sen hem Peninsulany hökman öz watchlistňe goş. Eger senem zombiler diýlende ýuwaş ýuwaş ýörýän zombiler göziňe ölýän bolsa world war z seni örän geň galdyrar. Bu filmdäki zombiler uly tizlik bilen ulgaýar. Bir sekuntda şäher alýarlar, bir minutda ýurt çökýär. Filmde Bred Pitt öz roluny ussat bile ýerine ýetirýär. Ol filmde gahryman däl, ýöne dünýä çöküp barýarka, adamzady halas etmegiň ýoluny tapmaly. Hekaýa diňe zombiler hakynda däl. Film panika, gaçmak we ertir diri galyp bilerin diýen sorag hakynda. IMDb reýtingi ýedi bolan filmiň býujeti takmynan bir ýüz togsan million dollardyr. Köpler bu filmi adaty zombi filmidir öýdüp pikir etýärler. Emma soň görüp galýarlar, bu apokalipsis Başgaça. Sorag şu, zombilerden däl-de, adamzat özünden halas bolup bilermi? World War Z hökman öz watch-listime goş. Bu filmler bize bir zady görkezýär. Zombiler diňe daşarda däl-de, käte adamyň içinde-de bolýar. Sorag şu, dünýä çökse sen näçe wagt diri galyp bilersiň? Filmlerden haýsyny öň görüpdiň? Kommentariýalarda belläp geç. We haýsy has gorkuly? Kanala agza bolmagy ýatdan çykarma. Indiki wideolarda görüşýänçek sag boluň.